Bore da! Siomai! Siomai a chroeso i'r wers fyw yma, le ni wrth gwrs yn ein themau diwedd blwyddyn. Ni wedi cael gwers thema un yn barod a dyma wers thema dau, ble ni'n mynd i fod yn ei dwy weithgaredd hollol wahanol. Felly os ych chi wedi bod ar gyfer y gwers thema un, gret, croeso, Os na, yna ewch i wneud hi. Mae'r, maen nhw i gyd ar gael. Ewch i sianel YouTube yr Ysgol Ddigidol Athrawon a mae'r holl wersi sydd wedi bod fanna ac ewch i ddal o lan uh, hyd yn oed os nethoch chi golli y wers yn fyw. Right, croeso mewn i chi. Uh, mae angen y dudalen weithgareddau yno chi, mae'n sgrolio fan ar weilo'r dudalen fel arfer, adobe.slice 26, diwedd 2. Um, a thrawon os ych chi newydd yn gwersi byw, cofiwch bod modd i chi i oedi y fideo ta fel mae'n siwto chi. Os ydw i'n mynd ychydig bach yn rhy gyflym a mae angen tymau bach fwy o amser ar y dosbarth, yna mae croeso i chi wasgu pause, oedi'r fideo ac yna cario ymlaen chwarae fel mae'n siwto chi. Mae yna ddwy weithgaredd ym mhob gwers fyw, felly os oes rhywbeth arall mlaen gyda chi bore yma, a mae angen i chi adael yn gynnar, yna mae yna doriad naturiol tua hanner ffordd trwyddo a um, mae croeso i chi adael ty pryd mae'n eich siwto chi. Mae hefyd cyfle i chi ennill set o glistffonau cwl i'r dosbarth. Uh, just wrth ddod i'r wers a rhannu eich prosiectau chi, bod chi blant wedyn yn rhannu'ch dyluniadau hyfryd i'n oriel cenedlaethol o ddyluniadau. Uh, na gyd sy'n rhaid chi blant i wneud hwnna, fyddai'n dangos i chi sut ar ddiwedd y weithgaredd gyntaf heddi. A wedyn athrawon, mae jyst un ffurflen sydyn iawn, dim byd, uh, dim byd hirfaith o gwbl, i lenwi er mwyn uh, hawlio'r crisfonau a fyddwn ni'n danfon reina i chi i'r ysgol yn rhad ac am ddim. Gret, ynddo fe. Pawb yn licio cael rhywbeth am ddim. Right, nawr te, beth i wneud heddi? Wel, dewch i ni gael mynd draw i edrych ar y dudalen weithgareddau. i weld beth sy'n mlaen heddi. Wel, dyma hi. Dwi wedi agor Adobe Express, sydd da fi fan hyn ar un tab, ac yna ar tab arall, dwi wedi agor tab newydd ar, ar, ar Chrome dwi'n defnyddio, felly bod chi'n defnyddio Chrome neu Edge neu beth bynnag. A mewn fyna, nes i deipio hwn, adobe.le slash 26, oherwydd 2026, 26, diwedd dau, oherwydd hon yw gwers dau o'n themau diwedd blwyddyn ni. Chi teipio dobi.ly slais 26 diwedd dau, neu os oes dyfais dych chi sy'n gallu sganio cod QR, wel sganiwch y cod QR na, a fydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma hefyd. Right, nawr, beth ni'n mynd i fod yn neud heddi? Wel, ni'n mynd i fod yn arlunio yn ein gweithgaredd gyda heddi. Dyn ni'n mynd i arlunio ers fel fath ydyn ni. Felly, ni'n mynd i gael hwyl heddi yn gyda app arlunio Adobe Express. Uh, ni'n mynd i fod yn neud darlun hafaidd o lan y môr yn defnyddio'r app arlunio. gan ddefnyddio rhai o'r brwsys hwyl sy'n mewn yna. Brwsh cawslyd, y brwsh pigog, y brwsh gwynwydden. Uh, mae hwn yn mynd i fod yn lot o hwyl. Yna, yn yr ail weithgaredd heddi, fyddwn ni'n creu y droddiad newyddion. A falle, lle ni ddefnyddio yn darlun glan y môr ni fel lleoliad ar gyfer y droddiad newyddion. Felly bod, um, felly bod da ni newyddion am y tywydd poeth efallai. Ac yn arweilod y dudalen weithgareddau mae nhw wybodaeth fan hyn am sut allwch chi hawlio y, gwers, y gwobrau gwersi byw, a fyddai'n dangos hwnna i chi yn y man. Right, dewch i ni gael bwrw ati te i gael dechrau gyda'r darlun glan y môr yma. Uh, felly dwi'n mynd i wneud o draw i Adobe Express. Nawr mae Adobe Express yn Saesneg fan hyn, diar mi. Dewch i ni gael newid Adobe Express i fod yn Gymraeg, gan glicio lan fan hyn ar yr avatar yn y cornel top ochr dde. Ac yna dwi yn mynd i fynd i'r botwm sy'n dweud settings. Ac yna o dan settings, fe welwch chi bod na gwymplen fan hyn sydd yn dweud English United States, United States. A dwi'n mynd i newid hwnna i fod yn Gymraeg. Dyma ni, chi'n gweld top y rhestr, Cymraeg, Deyrnas Unedig, clic ar hwnna. A dyma ni, cael ffenest ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right then. Mae ni'n mynd o'n arlunio, felly chwiliwch am y cerdyn oren gyda'r robot funky. Dyma fe fan hyn. Cliciwch ar hwnna er mwyn dechrau creu hun. Rhaid te. Wel, ar lan y môr. Wel, mae angen i gael awyr las yn gynta ar lan y môr. Felly, dewch i ni gael mynd i'r brwsh yn y corn y top ochr chwith. A fan hyn, dwi'n mynd i gadw fe ar y brwsh crwn caled sydd da ni fan hyn. Ond mae eisiau awyr las yna. Felly dwi'n mynd i glicio ar y glas yma. Ond mae hwnna'n las hyfryd, ond mae'n chydig bach rhy dywyll dwi'n meddwl. Felly dwi'n mynd i glicio dewis y glas golau yna fel man cychwyn. Dwi'n dechrau gyda'r llew yna. Ond yna, dwi'n mynd i glicio fan hyn ar yr gosodiadau. Nawr, allwn ni fan hyn wedyn glicio ar personol, chi'n gweld, personol. Cliciwch ar y gair personol, nawr te. Beth allwn ni'n neud fan hyn yw llusgo'r smotyn yma lan yn y gosach i'r cornel top ochr chwith. Na, reit yn y cornel top ochr chwith yw just gwyn. Felly, dyn ni'n mynd moyn mynd reit i'r cornel, ond dwi eisiau rhyw las ysgaf yn ysgafn, rhywbeth fel yna yn hyfryd. Iawn. Nawr, gyda hwnna di wneud, Caer ffenest lliwiau. Dwi eisiau maint y brwsh i fod lan ar y mwyaf posib oherwydd dwi just yn mynd i beintio dros y papur i gyd, peintio dros y cynfas i gyd, just i lenwi fe gyda glas gole. Na ni. Nawr, wedyn, licen ni gael tymed bach o raddliw, graddliw, gradient mewn fan hyn. Felly, dewch ni gael creu graddliw yn hun. Nawr, ar gyfer y graddrwydd, be dwi eisiau yw fersiwn ychydig yn fwy tywyll o'r lliw glas yma. Felly, dewch i'n gael clicio to te ar y botwm gosodiadau yma. A fan hyn nawr, allai lusgo'r smotyn yma yn y gosach, chi'n weld, nôl yn y gosach at y glas cryf yma sy'n fan hyn. Felly, ti a hanner ffordd. fel yna. Nawr te, gyda'r lliw glas cryfach yma, be dwi'n mynd i ddefnyddio nawr yw y brwsh ton feddal sy'n drws nesau i'r brwsh crwn caled. A to dwi'n mynd i ddod â maint y brwsh reit lan i'r top, a dwi'n just yn mynd i beintio ar draws top y papur, a felly lawr unwaith eto, Dyna ni. A chi chi'n gweld nawr bod da fi rhyw raddlew bach neis. Allen ni wneud un cam to, allen ni fynd nôl mewn a mynd... Wp, a days. Allen ni gael wneud... A mynd un cam yn y gosach eto. Felly, ti a fan hyn. A wneud just un linell ar dop y papur gyda y glas tywyllach byth yma. Nawr, mae'r effaith yn, yn ysgafn iawn. Dwi e ddim yn amlwg o gwbl yn yw e. Ond dyna fel ni eisiau. Dyn ni ddim moyn iddo fe fod yn rhy amlwg. Iawn? Dyn ni ddim eisiau iddo fe fod yn rhy amlwg. Os chi'n teimlo bod e'n rhy amlwg, chi'n modd, newch y camau rhwng eich lliwiau chi yn llai. Newch y camau rhwng y lliwiau yn llai. Iawn? A mae hwnna yn mynd i'ch helpu chi i gael graddliw ysgafn ysgafn. Iawn de. Nawr, nawr bod fi wedi gwneud yr, yr awyr, dwi'n mynd i fynd nesaf at y traeth i hun. Felly ar gyfer y traeth, i ni eisiau y brwsh cawsled, brwsh caws. Felly allwch chi ddod o hyd i'r brwsh cawsled gan glicio ar yr teitl amryliw fan hyn, a dyma ni, yr ail frwsh yw'r brwsh cawslyd. Nawr, gyda'r brwsh cawslyd, mae angen eddo fe fod tua hanner ffordd i fyny fan hyn, rhywbeth fel yna. Nawr, mae pob un o'r brwsys uh, amryliw a lliwiau uh, wedi gosod yn barod, felly dyn ni ddim yn gallu dewis lliw. Chi'n gweld, does dim modd dewis lliw, oherwydd mae'r uh, brwsys yma a lliw penodol iddyn nhw. Felly, um, brwsh cawslid, tua hanner ffordd lan, a beth dwi'n neud nawr yw, dwi eisiau just neud tonnau ysgafn ar draws y cynfas. A dwi eisiau gwneud e mewn un symudiad fel hyn. Chi'n gweld? Ton ysgafn ar draws y cynfas fel yna. Dych chi ddim yn moyn bod chi'n yn, yn neud hanner ffordd, stopio, dechrau to. Chi'n gweld? Dyn ni ddim yn moyn hwnna. Triwch wneud e fel bod chi'n neud un don Sy'n mynd reit ar draws. A wedyn dechreuwch y don nesa, a tua hanner ffordd lawr y don flaenorol. Chi'n gweld? Peidiwch â trial dod lawr fan hyn, achos chi'n mynd i gael gaps, chi'n mynd i gael bylchau bach glas. Felly, dechreuwch y don newydd, tua hanner ffordd lawr y don chi newydd wneud. Nawr, does dim angen mynd yr holl ffordd i weilod y dudalen. Ond allwch chi os ych chi eisiau, wneud e ddim drwg. Ond i ni yn mynd i fod yn rhoi'r môr mewn hefyd. Felly, allai i stopio fyna yn ddigon saff. Iawn? Felly, rhowch eich, eich tonnau o yfrwys cawslid yn gorgyffwrdd, overlapo yn, yn gorgyffwrdd i gilydd, a chi'n mynd i weld mae'n edrych fel just twyni tywod um, ysgafn ar y traeth fyna. Right, great. Na. Na, roi chydig o amser i chi ar hwnna, ond na'r brwsh sy'n angen yn ni nesau yw'r brwsh pigog yn, y, yn yr uh, set amryliw. Felly dwi'n mynd i sgrolio lawr a just dod o hyd i'r brwsh pigog. A dwi'n mynd i osod maint y brwsh pigog. Um, dwi'n mynd bach yn llai nag yw e. Just ychydig bach yn llai. Rhywbeth fel yna. Na ni, rownd 145 sydd gyda fi. Rhwng y 150, rhywbeth fel yna'n iawn. Right, dwi'n mynd i oedi am ychydig felly bod chi'n brysur gyda'ch uh, gyda tywod. Ond unwaith ych chi'n barod, ewch i hôl y brwsh pigog a gosod y maint jyst yn llai na'r hanner. Jyst rhwng yr cwarter o'r hanner, so tua treian o'r ffordd. Iawn, tua treian o'r ffordd. One third. Un rhan allan o dair y ffordd i fyny. Rhif dy fi tua 150. Right, na, gyda hwnna, i ni'n mynd yr un peth to. Iawn? A dwi'n mynd i ddechrau ti a hanner ffordd lan yr, yr tywod ola na sydd â fi fyna. A dwi yn dod o draws. Nawr eto, triwch beidio stopio. Unwaith chi wedi dechrau gwneud llinell, triwch beidio stopio. Nawr, chi'n sylwi bod uh, hwn tipyn yn llai yn dwi e, na'r er cawslid, felly um, mae eisiau bod yn bach fwy gofalus. Nawr, allwch chi, achos mae dŵr yw hwn, allwch chi fynd nôl ymlaen dros yr un man, a os ych chi'n teimlo bod bwlch dych chi, jyst ewch nôl dros dy fe. Ond, unwaith chi'n dechrau llinell, peidiwch â stopio hanner ffordd ar draws. Iawn, ewch yr holl ffordd ar draws y papur. Ww, ni cael hwyl hwn. Dyna ni. Holl ffordd ar draws. Hyfryd. A allwch chi fynd nôl dros o rhain gymaint ych chi eisiau. Mae e jyst yn creu mwy o weiad. Gwead yw texture. Mae'n creu mwy o heinau. Diddorol. Ydych chi'n teimlo bod un darn ychydig yn rhy fflat? Na pam, na pam i fi wneud hwnna. O'n i'n teimlo bod dechrau'r tonnau ychydig bach yn rhy fflat. Felly, jyst ewch nôl dros o fe. Tan eich bod chi yn hapus gyda uh, y dŵr yna. A i chi'n gweld, y fwyau i chi'n neud e, y fwyau o weiad i chi'n creu, fwyau o texture i chi'n creu, y mwy diddorol mae'ch dyluniad chi yn ymddangos. Nawr, mae angen yr ewyn gwyn ar dop uh, y dŵr, yr ffom, yr ewyn gwyn ar dop y dŵr. Nawr, i ddod o hyd i'r ewyn gwyn, i ni'n mynd i fi mewn i'r Defnyddiau celf, y defnyddiau celf. Nawr, yn y defnyddiau celf, fi'n chwilio am y llinell llun gopi. Dyma fe, fan hyn. Llinell llun gopi. Trws nesau i'r rhaca. Nawr, uh, gyda'r llinell llun gopi, dwi angen paent gwyn. Iawn. A o ran maint, uh, dwi'n mynd i ddod lan o hwn ti a hanner ffordd. Iawn? Llinell llun gopi, tua hanner ffordd, a na gyd dwi'n neud nawr yw just tynnu llun ar draws dop y dŵr fel yna. Allwch chi fynd nôl os ydych chi'n teimlo bod gormod o fwlch yn rhywle, a allwch chi, chymod, rhoi tipyn bach o ewyn gwyn fyna. Uh, ond dele fod, chymod, ychydig bach o fylchau gyda chi, a wedyn ambell i sploich fawr. Dyna beth sy'n cool am yr, y brwsh llinell chi'n gopi, yw bod e'n rhoi rhyw Um, linell ysgan, chi'n gweld, mae yna ma na just chydig bach o baint ysgan, ond wedyn mae yna rhyw blobs mawr yna yn edrych yn gret. Iawn, dyna'r ewyn wedi wneud. Felly, nesaf te, mae angen i ni fynd at falle darn y nodda um, hwn, sef uh, coeden balmwydd. coeden balmwydd ar y traeth fan hyn, ni'n rhoi coeden fan hyn. A os ni'n teimlo'n hyderus iawn, felly newn ni roi ambell i gneuen goco mewn hwnna hefyd, coconuts mewn hwnna hefyd. Right, nawr te. Ar gyfer y goeden palmwydd, mae angen y brwsh sialc arna ni. Felly, yn y defnyddiau celf eto, iawn, cliciwch ar y defnyddiau celf, A reit ar dop fan hyn, mae da chi yr brwsh shark. Felly dwi'n dewis y brwsh shark. Nawr, mae angen lliw brown arna i. Nawr, i gael gafel ar frown, y peth rwydda i ni'n neud yw dechrau gydag oren. Iawn, cliciwch ar yr oren. Ac yna, cliciwch ar y botwm fan hyn, mwy o liwiau. Nawr, i droi oren yn frown, beth sy'n angen i ni wneud yw i dywyllu fe. Chi'n dod lawr fan hyn. Ond hefyd, like, ni dynnu ychydig o'r lliw allan ohono fe. Felly, dwi'n ni lusgo fe teg at y canol. A be ni'n cael fan hyn wedyn yw, yw rhyw frown tywyll uh, heb ormod o liw. Felly, dwi'n mynd edrych yn rhy oren, brown oren. Yn tua, ni, chymod, tua, dim coet yng nghanol y, y sgwar yn hyn, yndyn ni? Na ni. Nawr, o ran maint, mae'r maint eitha pwysig y tro yma nawr, uh, o amgylch y 70, iawn? Felly, o amgylch y 70, allwch chi deipio rhif mewn yna, neu jyst cysgo hwn lawr. Os dim angen bod yn union gywir, 71 na fe, iawn. Chymod, rownd y 70. Ond dyna ti a'r trwch sy'n angen yna chi. Nawr, be fi'n mynd i wneud yw dechrau fan hyn yn yr awyr las, A dwi'n mynd i ddod lawr gyda llinell sy'n cronmi ychydig. Chydig bach o curve. Ac yna dwi'n mynd dros hwnna chydig o weithiau. Nawr, os ydych chi'n hapus, a dwi ddim yn hapus dy hwnna, dwi'n mynd i ddad wneud e. Clicio lan fan hyn, dad wneud. Fi'n mynd nôl, fi'n credu bod fi'n mynd i ddechrau to. Hwna well. Mm, nag yw. Mi mae'n bod e'n yn weddol syth erbyn bod e'n cyrraedd y trath, chi'n bod? Felly falle na i ddechrau yn y trath a mynd lan. Felly lan a dechrau tro... O, oh, ni wedi bwmpo mewn i'r bysellbwrdd y cyfrifiadau. Right. Wel, ni gyd yn cael yr un uh, trafferthion. Lan ac yna dechrau troi fel na. Gret, right, na ni. A nawr bod fi'n hapus gyda hwnna, yn ofalus i fi'n mynd i fynd nôl drosto fe. Nawr, os ych chi ddim cwaet yn mynd drosto fe, a mae'n neud eich, eich um, boncyff coeden ychydig yn fwy trwchus, mae'n iawn, peidiwch â phoeni am hwnna, ond y syniad yw bod chi jyst yn mynd nôl dros union yr un linell, iawn? Oherwydd be mae hwnna'n mynd i wneud yw jyst Yy, llenwi fe mewn, wneud yr brown yna yn fwy llawn. Rhywbeth fel yna. Right, fi'n hapus gyda hwnna ar gyfer y boncyff y goeden palmwydd. Nawr, ar gyfer y, uh, y palmau hunen, y dail y palmwydd i hun, beth sy'n angen yno ni nawr yw mynd i'r brushes addurniedig, a, felly clicio draw, addurniadol, sori, a dewis y brwsys addurniadol fan hyn. A be ni'n mynd i wneud yw sgrolio lawr a dod o hyd i, nawr mae yna ddwy winwydden yma, mae da chi winwydden treuliedig a gwynwydden, a mae bythol wyrdd gyda chi hefyd, y gwir y gwir, allech chi ddefnyddio unrhyw un o'r tri na. Um, ond dwi'n mynd i ddefnyddio yr er Ie, yeah, dwi'n i ddefnyddio'r un cynta, sef yr winwydden treuliedig. Hwna. Iawn, fi'n licio... Um, Mae'n ma eitha addurniadol, dwi e? Mae'r dail yna'n addurniadol neis. Felly, uh, gwynwydden treuliedig. A mae angen gwyrdd arno ni. Nawr, ychydig bach yn dywyllach na'r gwyrdd yma, fydden ni'n dweud. Felly, dywyswn ni'r gwyrdd yma i ddechrau, ac yna clicio i gymysgu lliw newydd. A to, dwi jyst yn mynd i dywyllu dod lawr yng nghanol y bocs fel yna. Nawr, Be ni'n mynd i wneud nawr yw um, cromluniau ec, cromluniau ec. C-curves yw'r term Saesneg. Nawr, dwi wedi ddim os chi'n meddwl am lythyren C, os dwi'n ei wneud C fan hyn, o, oh, mae'n rhy fawr. O, oh, oh, dear mi. Right, maint y brwsh yma, ti a 150, ti a 150. Nawr, Meddyliwch am y llythyren C. Allwn ni ymarfer hwn lan fan hyn yn yr awyr iach os ych chi eisiau. Meddyliwch am y llythyren C. Ond meddyliwch hefyd am wneud C wyneb i weired, back to front. Iawn? A newch chi'n ar ei ochr. Un yn gwynebu fyny. Iawn, mae bob un o'r reina uh, mewn arlunio'n cael ei galw yn gromluniau C, C-curves. A dyna beth sy'n angen yno ni, dwi'n mynd i gwared o'r reina i gyd nawr, gyfer ein palmwydd, yw chydig o'r reina. Dwi'n dechreuau fan hyn, a dwi'n dechrau fan hyn ar dop o goeden, a dwi'n mynd i wneud cromlun ec. A na i wneud un arall yr ochr arall, cromlun ec. A na i wneud doi arall lan ar dop y goeden. Cromlin ec a cromlin ec. Dyna ni. Iawn. Nawr, a mae hwnna'n helpu ni'n dweud, e? Rhain ni, ohono ni sydd ddim mor hyderus yn arlunio. Bod, os, os mae pethau'n debyg i lythrenau i ni yn i, i ysgrifennu bob dydd, yna mae'n rhwyddach yn dweud. E? Os chi'n Trio, tyna lun o hwnna, hwnna'n anodd, ond gwna ec fawr, hwnna'n rwyddach i fi. Right, fel wnaethon ni gyda bonc if y coeden, nawr mae angen i ni i uh, lenwi hwn mewn. Iawn? Uh, felly dwi jyst yn mynd i fynd yn ofalus nôl dros bob un o'r cromluniau ec yma. Chi'n gweld, mae'n neud y dail i edrych yn fwy trwchus. Mae'n ychwanegu gweiad, texture, i'n dyluniad ni. Nawr, hwnna yw dwy waith, a i drosto eto, lle ni fynd dair gwaith. Pob tro ewch i drosto, mae e jyst yn mynd i wneud yr dail yma i edrych chydig yn fwy llawn. Hyfryd. Dyna ni, ein coeden palmwydd. Hyfryd iawn. Nawr, ydych chi moyn rhoi cneuen goco yna? Ma, pam lai? Newn ni roi ambell i gneuen goco yn tyfu lan yna ar dop y goeden. Felly eto, newn ni ddechrau gyda ein oren. Mae, eisiau, mae angen y brwsh crwn caled yno ni. Felly ewn ni nôl i'r sylfaenol. Iawn, clicwch nôl i fynd i'r sylfaenol, crwn caled. A um, Dechreuwn ni'r oren, ond mae angen i ni hefyd i falle i ddod lawr iddo fe i'r brown. Ond lycyn ni'r brown yr cneu yn goco i fod ychydig yn fwy gole, felly dwi'n i ddod nes draw fan hyn. Rhywbeth fel yna, brown mwy gole. Nawr, ran maint, dwi'n mynd siŵr, dewch ni gael tri a lawr ar yr... round y cant. Round y cant, felly. Dwi'n gael tri a le. Dwi'n mynd i glicio. Fyna, na i. Bach rhy fawr dwi'n meddwl. Hi, na i ddad wneud hwnna. Ni'n ôl lawr ti a felly'r 70 ti a felly. Clic, ie, yeah, dyna ni. Nawr, uh, newn ni roi un arall felly fan hyn. Fel yna. Na ni. Dwy tair, yn iawn. Hyfryd. Nawr, i orffen y cwbl, beth am uh, ambell gwmwl yn yr awyr? Ac i, um, dwi'n mynd i fynd am y brwsh crwn caled sydd dan ni barod. Paint gwyn, dyn ni ar maint lan ti ar hanner. Dwi'n mynd i glicio. Iawn, ni yn y brwsh crwn caled, maint ti ar hanner, paint gwyn. A dwi'n just yn mynd i glicio um, Lan fan hyn, yn y cornel top o ffordd dde. I weld. Oce. Okay. Um, Felly bod yna bach yn fawr, lawr y maint y brwys, na ni, rownd 300, rownd y 350 de, wedwn ni. Clic. Ie, yeah, nawr, os na i wneud ychydig o'r eina, a draws, chi'n gweld, chiwch chi just roi ambell i uh, gylch dros y llall, A mae e'n creu um, chwan, effaith cwmwl yn ddigon rwydd yn dweud. Fel yna, chi roi un fach draw fan hyn fyd, os ych chi eisiau. Na ni, sa'n gwybod angen mwy na rai. Mae hwnna'n edrych yn hyfryd. Hyfryd. Right, wel, Mae'n amser i ni arbed ein hun, felly dewch i ni gael uh, dod lan i'r cornel top ochr chwith, a dwi yn mynd i glicio ble mae'n gweud D-deitl, a dwi'n mynd i roi darllen y traeth. Darllen y traeth. Na ni. A i chi wedi creu darllen traeth, allwch chi lawr lwytho hwnna i argraffu fe, os lyciach chi. Neu wrth gwrs, allwch chi rannu fe fel dolen gweld yn unig, hoeddi fe rwy, allwch chi roi fe mewn yn uh, Google Classroom, Microsoft Teams, neu beth am rannu'ch darllen traeth chi gyda phawb arall yng Nghymru yn ein oriel a ennill y clustffonau i'r dosbarth. Ewch i ni gael gweld fel allwn ni roi yn darlun traeth yn hawdd iawn yn yr oriel. Wel, cliciwch te uh, nôl i'r dudalen weithgaredde, dobi dot y slais 26 diwedd 2, sgrolwch lawr i weilod y dudalen, dyma ni. Nawr e, blant, mae yna fotwm yn ein i chi le mae'n gweud, plant, ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. A dyma pa mor hawdd yw e. Clicio ar y botwm na, mae'n agor yr oriel. Gret. Na, dyma'r oriel um, gwersi diwedd y flwyddyn. Does dim angen, dwi'n siŵr beth yw'r box gwyn yma, clicio ni ar X i gael gwared ar hwnna. A ni gyd sy'n angen i chi wneud yw clicio ar y botwm sy'n dweud ychwanegu ffeiliau. Clic. Dewis eich darllen gan ticio'r box fan hyn ac yna ychwanegu at yr oriel. Iawn. A dyna ni. Mae'r darlun na mewn yn yr oriel. Nawr, os ych chi'n meddwl bod y pethau eraill yma sydd fan hyn yn edrych yn ddiddorol, yna dyna beth ni wedi bod yn wneud ar uh, wers thema 1. Felly, athrawon, llwch chi gyfrestru ar gyfer y rai sydd i ddod, gan fynd i adobe.slice live lessons, mae fel am yna ar dop y sgrin. Neu wrth gwrs, croeso i chi fynd i sianel YouTube yr Ysgol Digidol le chi'n gallu gweld yr holl wersi uh, byw sydd wedi bod. A beth am wneud clawr cilchgrawn diwedd y flwyddyn, um, creu fideo le i chi yn pleidleisio am eich hoff bynciau yn, yr, yn, y flwyddyn, yn y flwyddyn ysgol. Felly, uh, os mae hwnna'n eich yn ddiddorol, yna dalwch lan gyda wers diwedd y flwyddyn thema 1. Right, wel dyna chi wedi ychwanegu eich darllen i'r oriel. Athrawon, a na gyd sy'n angen i chi wneud i hawlio y clustffonau yna y dosbarth, a dyna'r clustffonau fyna, yw llenwi'r ffurflen sydyn yma fan hyn. Eich enw chi athrawon, cyfeiriad e-bost, enw'r ysgol, uh, nifer y blant sydd wedi cymryd rhan a um, pa thema o ers mae uh, i chi wedi defnyddio, wel diwedd, flwyddyn, diwedd blwyddyn, a wedyn ticio bod chi'n Nghymru, a wedyn um, cyfeiriad postio. Yna fe? Right, iawn e. Um, dyna ddiwedd hwnna. Beth am i ni fy mlaen i'r ail weithgaredd? Beth am i ni fy mlaen i weithgaredd 2, le ni'n mynd i fod yn creu adroddiad newyddion? Nawr, allai hwn fod am rhywbeth sydd wedi digwydd yn, yn eich ardal chi yn ddiweddar, allai fe fod am yr tywydd poeth sydd wedi bod eleni. Um, felly, dewch i ni gael creu adroddiad newyddion, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r darlun yna o'r traeth fel lleoliad ar gyfer y stori. Felly, dewch ni gael gweld pa mor hawdd yw e i greu adroddiad newyddion. A unwaith i chi'n gwybod fel i greu adroddiad newyddion, llwch chi'n neud e ar gyfer unrhyw bwnc, llwch chi. Llwch chi greu adroddiad newyddion ar, ar beth bynnag i chi'n neud yn yr, yn, yr, yn yr ysgol. Felly, nôl i Express, mae angen mynd nôl i y dudalen cartre, felly dwi'n mynd i glicio ar yr A liwgar yn y cornel top ochr chwith. A er, er mwyn creu adroddiad newyddion, dwi'n mynd i fynd yn syth i greu fideo. Dyma ni, clic fan hyn, creu fideo. Iawn, a dyma fi yn barod i ddechrau. Nawr, mae angen cyflwynydd arnoch chi, yr angor newyddion, y news anchor, y person sydd yn y studio. Nawr, allech chi fod yn neud o'n i gyd eich hun, neu allech chi fod yn gweithio mewn grŵp neu mewn par i wneud eich fideo chi hefyd. Mae'n hawdd i rannu prosiectau, clicio rannu, ac yna, um, dyma ni, a teipio mewn fan hyn, e, e, cyfeiriad hwb eich ffrind neu eich ffrindiau, fel bod chi'n gweithio ar hwn, um, fel grŵp neu fel par. Right then. Felly, dewch i ni gael dechrau gyda'r cyflwynydd yn uh, croesawu'r gynulleidfa i'r newyddion ac yn dweud beth ni'n mynd i fod yn, uh, yn gweld heddi. Right. Felly, fi mynd i fynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith. Wps, beth dwi'n gwneud? Hwn. No, beth dwi'n gwneud? Hwn. Right, ychwanegu cynnwys ar y chwith, ac yna dewis cyfryngau. A dan y cyfryngau, i ni'n mynd i fod yn recordio fideo, felly cliciwch ar fideos. A be ni'n mynd i fod yn gwneud yw recordio eich hun. Felly chi'n gweld y botwm llwyd na fyna sy'n dweud recordio eich hun. Cliciwch ar hwnna. A dyma ni, dyma'r camera wedi a helo, wedi agor lan. A ni'n barod i recordio. Nawr, newch yn siŵr bod chi ddim yn torri top o'ch pen ffwrdd. Iawn. Meddyliwch, ydych chi moyn bod bellach bant neu'n agosach? Iawn. Mae'n hyn, neu'n siŵr bod fi'n y canol. Iawn. A dwi jyst yn mynd i fod yn siarad at y camera, a dwi'n mynd i fod yn dweud croeso i'r newyddion. Uh, Mae'r tywydd poeth dros Gymru i gyd heddiw. Dewch i ni gael mynd i lan y môr i glywed rhagor. Right. Okay. Na gyd ni wedi hwnna. Ia. Dwi'n mynd i dde, cychwyn recordio, y botwm glas, a fyddai'n clicio'r botwm glas na eto, uh, pan fydda i wedi gorffen siarad. Felly, tip i chi, cadwch y llygoden yn y lle fyna, achos bys dim angen i chi chwilio amdano fe i stopio recordio wedyn. Ac chi dal edrych ar y camera, a just clicio fyna uh, gyda'ch bus i stopio recordio heb gofod edrych lawr ar, ar, ar eich sgrin. Right, felly, clicio i ddechrau recordio, cychwyn recordio, a fyddai'n clicio fe to pan dwi ar ben. Croeso i'r newyddion! Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw, a felly dewch i ni gael mynd draw i lan y môr i glywed rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Iawn, na ni, o'n i'n treol swnio'n ddifrifol, mae pobl sy'n darllen newyddion yn bobl difrifol iawn. Uh, a dwi'n mynd i gadw y recordiad, cadw'r recordiad, dyna ni. A mae hwnna nawr yn gosod hwnna mewn ar y er prosiect fideo i fi. Nawr, os ych chi'n neud hwn mewn ystafell swnllyd, yn ble mae pawb o'ch ffrindiau chi yn recordio ar yr un pryd, yna fydden ni yn clicio gwella lleferydd, tynnu sŵn ac atsain, tynnu sŵn pawb arall ar atsain, Chi clicio ar hwnna, wneud e wella sain eich fideo chi. Iawn? Dewch i ni gael clywed yn un i ar ôl i fi glicio fe. Dyle fe swno fel bod chi wedi recordio fe mewn studio. Uh, ac yna, dwi hefyd yn mynd i glicio ar Kevin Cefndir. Dyma fe fan hyn. A mae'n mynd i gael gwared o'n nghefndir i, sy'n great. Right. Dewch i ni gael gryndo arno fe da. Croeso i'r newyddion! Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw, felly dewch i ni gael mynd draw i lan y môr i glywed rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Right, grêt. Iawn. Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled... Bore, chi'n clywed y gwahaniaeth rhwng y ddau recordiad na nawr? Oedd tipyn o atsain gyda fi mewn yn yr ystafell hyn, uh, ond unwaith o'n i wedi gwella'r lleferydd oedd hwnna wedi diflannu, uh, a nawr mae mae'r cefndir hefyd wedi dynnu sydd yn gred. Un peth newch chi sylwi falle yw bod eich llun chi wyneb i weired, bod e uh, back to front. Felly, mae, os oes da chi logo neu rhywbeth, uh, logo'r ysgol neu bythodyn yr ysgol neu rhywbeth uh, ar eich cris, bydd e, uh, bydd e'n edrych yn rhyfedd. Felly, dwi, dwi eisiau cywiro hwnna. Felly, i, i newid hwnna i fod nôl fel dyle fe fod, dwi jyst yn mynd i glicio ar safle fan hyn. A o dan safle, jyst dewis troi yll, troi yn llorweddol. Na ni, a nawr dwi'n gwynebu y ffordd cywir fyna. Ac i symud yn hun ar draws, os dwi eisiau. Na ni. Yn y canol. Nawr, beth am gefndir? Beth am roi yn hynna'n mewn studio newyddion? Wel, e, e, dewch ni chwilio am studio newyddion te. Na i fynd i ychwanegu cynnwys, a dwi'n mynd i fynd i'r elfennau. i'r cefndiroedd a na i chwilio fan hyn am stiwdio. Just stiwdio. Hmm. Dyw hwn ddim yn edrych yn addawol. Trio le, uh, newydd, stiw, trio ni stiwdio newyddion. Dyma ni, right, stiwdio newyddion. Iawn, dwi wedi chwilio stiwdio newyddion, mae 159 ohonyn nhw. Chi'n gweld? Gallai bob un o'r rhain weithio. Felly, chiwch chi ddewis yr un, mae hwnna'n un cwl, yn gwyrdd yn cwl. Chiwch chi ddewis yr un i chi meddwl sydd yn edrych fel eich studio newyddion chi. Um, a chiwch chi dreol nhw mas hefyd. Chiwch chi fynd treol hwnna. Os nad ych chi'n siŵr, chiwch chi fynd nôl i'r elfennau a treol un gwahanol. Iawn? Um, ond dwi'n hapus do hwnna. Mae hynny'n edrych yn gred. Cred bod fi'n symud yn hynna'n draw fan hyn. A felly gawn ni'r destun ar y sgrin, a felly gawn ni, ie, yeah, gawn ni testun ar y sgrin. Right, dych chi'n gael chwarae hwnna te. Croeso i'r newyddion! Wel, mae 'na dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw, a felly dewch i ni gael mynd draw i lan y môr i glywed rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Right, great. Wel, uh, dewch i ni gael mynd i lan y môr te, ar gyfer yr un nesaf. Iawn, felly dwi'n mynd i glicio ar y plus i ychwanegu golygfa wag. A nawr, mae angen i chi gael eich reporter, reporter, um, eich gohebydd chi, sydd ar lan y môr. A os dawch chi sy'n neud hwn, chi'n meddwl, felly fydde fe'n dau, syniad dau i roi par o spectol hael neu het hael. Het hael yw Nagos. Dim yn un. Dim yn un. Pa respectol ail neu rhywbeth arno uh, i ddangos bod chi ar lan y môr. Iawn? Felly dwi wedi creu golygfa wag. Dewch i ni gael clicio te i ychwanegu cynnwys a cyfryngau eto a y fideos eto a recordio'ch hun eto. Iawn? Nawr, Um, falle bydde fe'n syniad da i wybod beth yw'r tywydd ar, lach, ar eich um, traeth agosaf chi heddi. Iawn? Felly, um, chymod beth, na i wneud hwnna nawr, na i wneud tab arall. Uh, nawr te, y traeth agosaf i fi yw traeth Llan Steffan. A mae hi'n 25 gradd na nawr. Wff! Nawr de, felly. Um, a dim ond y bore yw i, felly mae'n mynd i fod yn poethi yna erbyn, yn ei erbyn amser cyn o. Iawn. Right. Bant am un e, fi'n barod i ddechrau recordio. Right, recordio eich hun. Iawn. A uh, cychwyn recordio.

I lan y môr, neu unrhyw le mas yn yr awyr agored heddi newch yn siŵr bod chi'n gwisgo het, yn yfed digon o ddŵr ac yn defnyddio eli haul. Nôl atoch chi yn y stiwdio! Right, na ni. Hwna'n yn gohebydd dramatig i fyna. A nawr lle gadw recordiad na. A'r un broses sydd da ni fan hyn nawr, gwrs, le ni just yn mynd i fod yn gwell y lleferydd, tynnu'r cefndir. Iawn, gwell y cyferydd, tynnu'r cefndir. Iawn, nawr, um, beth lycyn ni wedyn gael yw yr darlun nes i greu o'r traeth fel cefndir i'r darn yma o'r newyddion. Iawn? Felly, dewch i ni gael mynd i osod hwnna. Nawr, mae, fi chi'n neud hwn tra bod e'n tynnu'r cefndir a gwella'r lleferydd, dwi'n gallu mynd a neud beth eraill. Felly, dewch i ni gael mynd i eich stwff. A ble mae'r darlun? Dyma fe fan hyn, darlun y traeth. Dyma'r un dwi eisiau. Clic ar hwnna, a dyma fe mewn. Nawr, uh, be dwi'n ei wneud, dwi'n just clicio ar y botwm ar y chwith fan hyn sy'n dweud gosod y cefndir. Gosod y cefnder. A mae'n diflannu oherwydd mae wedi mynd tu ôl y fideo. Ond unwaith fydd Kevin Cefnder wedi cael gorffen cael gwared ar yn fideo i, byddwn ni'n gweld y darlun yna yn syth. Felly dewch i ni, o, oh, aeth rhywbeth o'i le? Diar mi. Rhaid, adnewyddu'r dudalen te, bant ni. Dyma ni. Cwn i off. Cyn bod fi'n trial neud bethau chydig bach rhy gyflym yma. Right. Trwy nhw'n ato. Tynnu'r cefndir ar y fideo yma. Iawn. Nawr, tra bod e'n tynnu'r cefndir, allwn ni fod yn dechrau meddwl am addurno hefyd. Fel ni'n mynd i ddangos bod, bod hi'n boeth, beth am rhywbeth fel um, thermometer, lle? Iawn. Felly, dewch i ni gael mynd i ychwanegu cynnwys, a dewch i ni mynd i'r elfennau, a dewch i ni gael chwilio. Neu, chi'n gwybod beth byddai'n gwl? Y chwilio trwy'r sticeri. Yn i mynd i'r sticeri. A chwilio nhw fan hyn am tymheredd. Tymheredd. Thermometer. Dyma ni. Aha! Right. Os ewn ni thermometer. A sawl un fan hyn. Mae hwnna'n un da gyda'r hael yn troi chi. Right, felly mae lot o ddewis fan hyn. Thermometer. Ych gwrdd i maen ar tân ar y top hefyd. Felly, uh, credu ai am yr un gyda'r hael yn troi rown fan hyn. Felly, o, na ni, mae'n ei gorffen tynnu'r cefnir. Felly, llwn ni symud fi nawr. Uh, o, mae eisiau ni wneud y safle troi llorweddol eto, nos e? Ti'n rhoi hyn ar ochr hyn. Iawn. O, na te, le oedd yr elfennau na. Dyma ni. A nawr, na i roi'r thermometr gyda'r hael yn troi mewn draw fan hyn. Hmm, chi'n bod be, fi'n credu bod fi'n mynd i newid nhw rownd. Fi'n mynd i ddod draw ochr hen. Na ni, a mae'r thermometer yn mynd i ddod draw fyna. Right. Technig o gwylio hwnna de. Croeso i Draeth Can Steffan, ble mae hi yn 25 gradd yma bore yma yn barod Gyda rhagolygon y tywydd yn dweud bod ni'n mynd i gyrraedd 31 erbyn amser cinio, mae hi'n chwilboeth yma. Felly, y newyddion yw, os ydych chi'n mynd mas i lan y môr neu unrhyw le mas yn yr awyr agored heddi, newch yn siŵr bod chi'n gwisgo het, yn yfed digon o ddŵr ac yn defnyddio eli haul. Nôl atoch chi yn y stiwdio! Right, nawr te. Os angen iddo fe'n swnio fel sy'n ni ar lan y môr, falle, fi'n credu ni. Felly, dewch i ni gael mynd ôl i ddechrau'r olygfa glan y môr. Fan hyn, llusgo'r llinell ddi ma'n ôl i fan hyn. A dewch i ni gael ychwanegu effeithiau sain glan y môr. Felly, dwi'n mynd i glicio ar ychwanegu cynnwys ar y chwith fan hyn. A wedyn, mynd i'r cyfryngau. A tro mae ni'n mynd i fynd draw i'r effeithiau sain. A ni'n chwilio fan hyn am traeth. Right, a allwn ni glywed nhw gan glicio ar y botwm chwarae. Iawn, felly. O diar. Gyn ni glywed uh, gwylanod. Beth os na chwilio traeth gwylanod? Ww, cawn i. O, mae'n aweg. Wel, mae unrhyw un o'r rhain yn gweithio, dwi e? Dwi'n mynd i fynd am yr un cyntaf yma fan hyn sy'n y rhestr, dwi'n meddwl. Mewn o fe. Na, o, mae e wedi rhoi e reit nôl ar y dechrau. Nawr, dyn ni ddim yn moyn bod e fan hyn pan ni'n ni yn y studio. Croeso! Felly, ni gyd sy'n rhaid ni'n neud yw chisgo'r clip gwyrdd mae draw. Ti'n gweld? tocio fe chydig, fel bod ni'n torri, ni'n cael dangos hwnna i chi, tocio fe fel bod ni'n yn torri fe bod e'n digwydd reit ar ddechrau. Chi'n gweld, mae'n clicio yn ei le fyna. Fyna. Na, mae eisiau bod o'n uh, lefel y sain lawr o dan y llais, a dwi'n meddwl bod eisiau bod e'n pylu allan o'r diwedd, fade out o'r diwedd. Right, dwi'n cael trial hwnna. Croeso i Draeth Llan Steffan, ble... Reit, lle bod e dal yn rhy uchel, felly newn ni ddo lawr ar lefel sain rhwng y deg y cant. Mae hi yn 25 gradd yma bore yma yn barod, gyda rhagolygon y tywydd yn dweud bod ni'n mynd i gyrraedd 31 erbyn amser cinio. Mae... Grêt! Right, wel, beth am y studio te? Nôl yn i'r studio. Mae angen cerddoriaeth yn ni ar gyfer y newyddion, felly dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, cerddoriaeth, a na i chwilio trwy yma am newyddion. Iawn.

Sawl i Dafydd. Dwi wedi bod ar hwnna chwaith. Right, dwi'n mynd i fynd nôl i... Uh, pyn i'n oedd e? Hwn? Nag e, hwn. Hwna, hwna, hwna, hwna, hwna. Mewn o fe? Nawr, chi'n gweld mae'r gyddoriaeth yna yn cario ymlaen, ond dwi ddim yn meddwl bod problem bod e'n uh, gyddoriaeth yn cario ymlaen. Uh, na gyd dwi'n gwneud yw pylu fe allan ar diwedd a bod e'n cymryd spel fach i bylu allan. A da lawr y lefel y gyddoriaeth i tua 10% hefyd. Beth sylwch chi yw bod y gyddoriaeth dal yn mynd tra bod ni ar y traeth ond bod e'n pylu allan yn ar y deg.
Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw, a felly dewch i ni gael mynd draw i lan y môr i glywed rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Croeso i Draeth Can Steffan, ble mae hi yn 25 gradd yma bore yma yn barod. Right, lycen ni bod y cyddoriaeth wedi stopio fe fyna. Felly, just, dwi jyst yn mynd i doc Cio, just cydio yn diwedd y gerddoriaeth fan hyn. Cysgo fe'n ôl, a trin fe to.
I lan y môr, i glywed rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Croeso i Draeth Can Steffan, ble mae hi yn 25 gradd yma bore yma yn barod Gyda rhagolwg yn y tywydd yn dweud bod ni'n mynd i gyrraedd. Ie, yeah, mae hwnna'n gweithio'n gret nawr, yn dwe? Mae hwnna'n gweithio'n gret. Nawr, allwn ni hefyd roi uh, sticeri fan hyn. Iawn. Um, gallwch chi chwilio. Allwn ni fe mewn i'r cyfryngau. Mewn i... Um, beth ewn ni mewn i? Na, ewn ni'r sticeri eto. Reina'n yn gret. Ewn ni elfennau, sticeri... Sticeri A lle ni'n chwilio fan hyn am newyddion, beth gewn ni? Sgwn i. Os rhywbeth fan hyn, fydden ni moyn rhoi lan. Na. Uh, iawn, beth am just rhywbeth fel um, cilch? Cilch. dwi eisiau rhywbeth, chymod, eitha... Um, felly, term Saesneg yw heads-up display. Uh, felly, na i chwilio am just cilch hy i gwpan dy hyd mewn weithio'n cael ei alw. Cilch, oh na, hyd. Uh, cilch tech. Rwy'n hwnna. Na. Na. Hmm. Um, cym digidol, digidol. Cylch, cylch. Digidol. Na. O, oh, hych, mae hwnna'n gweud. Cylch digidol. O, oh, diar mi. Rai, right, ewn ni jyst am cylch. Sdim samba pam i fi'n yn gorfod cael cilch, sy'n siŵr. Uh, a fi jyst yn sgrolio, fi'n chwilio rhywbeth sy'n edrych yn eithaf modern. Na beth lygen ni. Rhyw fframyn, chi'n bod? Rhyw fframyn cilch modern. Rhywbeth sy'n troi rownd. Na. O, mae'n rhain bach yn well. Ddim quite beth dwi eisiau. Dyn nhw ddim quite beth dwi eisiau. Hmm. Na i fynd i chwilio yn y fideos. Ychwanegu cynnwys cyfryngau, fideos, neu chwilio mewn mynd hyn am rhywbeth fel cylch newyddion. Nawr da. Mae bethau diddor. O, fi'n licor byd yna fyna. Chi'n gweld hwn? Mae hwnna'n cool. Mm. Um, a dyma ni, dyma'r math o beth o'n i moyn. Mae hwnna'n cool hefyd. Right, fi'n iddo mewn o hwnna. ychwanegu fe fel haen ar y canfas. Right, beth yw hwn? Clico gan unrhyw beth yw we. 3D render animation of lines enveloping the sphere. Mm, right, okay, sphere. Futuristic abstract animation. Na i. Right. A lycyn i gael hwnna drws nesau i fi fan hyn yn yr awyr. Felly, dewch i ni gael just cael gwared o'r cefndir di. Nawr, does dim angen i chi ddefnyddio Kevin Cefnir ar gyfer hwn, allwn ni ddefnyddio y dull cyfuno sgrin. Iawn? A mae hwnna jyst yn mynd i gael gwared ar y stwff tywyll i gyd. Dyma ni. O, de, fi licio hwnna. Nawr, os fi'n chwarae hwnna nawr, bydd, bydd, yr, bydd y cilch na'n yn animeiddio. A, mae hwnna'n gwl. i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw. Felly, dewch. Gret, nawr le, beth am bach o destun? Ta am testun, ychwanegwch eich testun. A na deipio mewn yn hyn. Uh, newyddion. Right, na, dwi'n mynd i deipio newyddion. Newyddion. Wedyn dwi'n mynd i roi dash, dash, dash, dash, a dwi'n mynd i deipio newyddion to. Newyddion. A dwi'n mynd i roi pedwar dash, dash, dash, dash, dash. A to. Newyddion. A dwi'n neud enw eto. Dash, dash, dash, dash. Na fe, just dash, dash, dash, dash. Right. Na fe, pam i fi'n neud hwnna i gyd? Wel, be dwi'n mynd i nawr yw, diolch i gael newid lliw y testyn fe i fod yn wyn fel rwy'n gweld yn y gliriach. Dwi'n i ddefnyddio'r dull, yr, er, er cynllun testyn cylch. Dyma ni. A nawr mae da fi newyddion, newyddion, newyddion. A beth chi'n neud o hwnna yw roi e tu fewn i'r cylch yma. Fel yna. Lliw. Beth am roi lliw glas tywyll i'r testyn? Na. glas gole gyda amlinell dywyll. Na beth sy'n angen. Tywyllach na na. personol, chi'n gwybod fel neud hwn nawr. Na fe. Gred. Font. Lle font trwchus ar gyfer y newyddion, rhywbeth fel hyn. Gred. Nawr, be dwi'n mynd i wneud nawr? Dwi'n mynd i drial e, yw roi hwnna tu ôl i'r cilch. Credu byddai'n gwneud effaith eitha cool. Hwna tu ôl iddo fe. Ie, yeah, chi'n gweld? Dechrau gael chwarae hwnna. Gael gweld
Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna... Gret, nawr hefyd gallen cylch newyddion ni fod yn troi chi. Gydewch i ni gael mynd i animeiddio. Lan fan hyn, y cornel top. A ddewn ni just ail adrodd bod e yn troi chi. Na ni. Dyn ni gael trio hwnna.
Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw, a felly dewch i ni gael mynd draw. Gret, fi'n gwneud dylwn ni gael rhyw hael poeth yn y canol fyna, felly dewch i ni gael mynd i ychwanegu cynnwys elfennau, ewn ni nôl i'r sticeri, a ni'n just chwilio fan hyn am hael. Mae sticeri'n gret oherwydd maen nhw'n fideos bach, ond on mae yr, um, mae'r cefndir wedi cael ei dynnu'n barod, sy'n jyst yn gwneud pethau lot haws. Felly, os chi'n gallu defnyddio sticeri, dwi'n gweld y e lot yn haws, um, na mynd i fideo a wedyn trial, fel wnaethon ni gyda'r cilch na, chymod, o'n i'n gorfod defnyddio'r dic cyfuno. Mae'n iawn, ond um, mae e tipyn yn rwydd achos chi jyst yn cyd-defnyddio sticeri. Hefyd, does dim gwahaniaeth am hyd sticeri, mae sticer yn gallu para mor hir a'i chi moyn. Right. Dwi'n mynd i gweld un eto i fi'n wir se. Uh, mae hwnna'n weddol. O, beth am yr un ma? Ie, yeah, I am hwn. Ie, yeah. hwnna. Gret. A dwi'n mynd i roi hwnna mewn yna. Nawr, ydw i moyn bod e tu ôl i'r um, i'r cilch cwl glas ma'r cynellid glas, neu yn y blaen, dych chi'n cael trio e. Tu ôl falle.
Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw, a felly dewch i ni gael mynd draw i lan y môr i glywed rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Croeso i draeth gan Steffan, ble mae hi yn 25 gradd yma bore yma yn barod Gyda'r rhagolygon y tywydd yn dweud bod ni'n mynd i gyrraedd 31 erbyn amser cinio, mae hi'n chwilboeth yma. Felly, y newyddion yw, os ydych chi'n mynd mas i lan y môr neu unrhyw le mas yn yr awyr agored heddi, newch yn siŵr bod chi'n gwisgo het, yn yfed digon o ddŵr ac yn defnyddio eli haul. Nôl atoch chi yn y stiwdio.
Gret. Right. Cyn ni alw hwn yn adroddiad newyddion, adroddiad, adroddiad newyddion. A beth allwn ni wneud o hwn? Wel, enwaith to, allwch chi lawr lwytho fe fel ffael MP4 os ych chi eisiau. Allwch chi just rannu hwn gyda dolen, fel bod, uh, fel bod chi ddim yn goffa lawr lwytho pethau, allwch chi just clicio dolen gweld yn unig, a wneith hwnna roi URL i chi, dolen o'r we, unrhyw un sy'n clicio fe, maen nhw'n gallu gweld a gwylio eich uh, adroddiad newyddion. Uh, wrth gwrs, allwch chi ychwanegu hwn at yr oriel os ych chi eisiau, mae croeso i chi, does dim rhaid i chi, mae jyst un o'r uh, gweithgareddau yn ddigon i chi hawlio'r clisfonau, ond os licech chi ychwanegu y fideo hefyd, yna ewch amdani, fydden ni'n dwlu gweld nhw. Ond dyna ni, wedi gorffen uh, ein dwy weithgaredd ar gyfer ein gwers byw Diwedd blwyddyn thema 2. Cofiwch os nad ych chi wedi bod i wers fyw thema 1, wel dalwch lan gyda hwnna. Athrawon, chiwch chi gyfrestru am y rai sydd i ddod gan fynd i adobe.ly live lessons, neu wrth gwrs chiwch chi ddal y lan uh, gan fynd i sianel YouTube yr Ysgol Digidol a gweld yr holl wersi byw blaenorol fyna. Reit, wel, os yw hon yw'ch gwers ola chi uh, o'r flwyddyn, yna diolch yn fawr i chi am y fynychu, diolch am ddod i'r gwersi ar hyd y flwyddyn, a uh, i fi'n barod yn edrych mlaen i, i weld chi gyd nôl ar gyfer y gwersi byw ym mis Medi, Um, bydd da ni yr un arlwy uh, ag arfer, uh, un, mae popeth mewn llaw, felly um, bydd hi'n gret i gael chi'n ôl. Uh, a rheina ohonoch chi sy'n symud ymlaen i ysgol newydd, wel pob hwyl i chi, joiwch